Сәлләм, дуслар! Казан тирәсен йөреп чыктык бугай. Бу юлы ераграк китергә булдык. Без Татарстанның көньяк ягында, Ширмишәндә кунакта. Бер факт әйтәсем килә. Элек Чирмешән мари халкы күпләп торган як булып саналган. Хәзер дә инде монда төрле халыклар бердәм булып яши, хезмәт куя. Монда татарлар, руслар, чуашлар, мордва һәм, әлбәттә инде, татарның каймагы, Мишәрләрне дә очратып була. Әле нинди диләр, Чирмешәндә күп кенә чишмәләр бар. Менә шунда кулларыбызны юабыз. Юллардан соң су эчеп куябыз. Ярар, киттек эшләргә. Дуслар, үземнең образыма обзор ясыйм әле. Миндә рубашка дени материалыннан тегелгән, үземнең шәхси брендым Чибәр. Чалбар,

Не кайсы матур соң аны? Минимализм миңа ашый. Менә бусын ярым киеп кара. Менә үземә таптым әле. Как раз сез лидер ем үземә. Хәзер скидка да ясыйлардыр миңа монда. Матурмы? Не килешә ахрысы, да? Күз, күзләремә, да? Субханаллах. Корале матур бит. Ничә сум? 500 сум. Сез рубашка разыга да без килешеп 500 сум? Алабыз. Как раз үземә эзләгән идем. Рәхмәт. Икенче этажга мендек. Монда шугатлы күп э, павильоннар. Хәзер берничәсен карыйбыз. Бүген безнең героебыз ир кешесе була. Аны аны монда киендерәбез. Э, Ананча хәзер карап чыгабыз, нәрсәләр монда бар. Әйдәгез, дуслар. Юрак Китергә дә булмады. Менә ирләр өчен монда зур ди павильон. Әйдәгез карыйбыз. Карыйбыз, карыйбыз. Так. Ага, уйларымда уже китте уйларым. Тыным. Сәнсез, сәнсез. Сезнең яныңызга керергә ярыймы? Ярый. Нәрсә барын карарга безгә. Рөхсәт итәсез.
Конечно. Ага. Даже алсаңыз да ярый.
А, ничә ел сезнең павильон? Менә караван ачылганнан бирле. Да, ничә ел инде була ул?
Ярар.
Сезнең инде монда постоянный покупательләр инде бар. Ярар, бүген без героебыз безнең була. Малай бер малайны киендерәбез. Нинди ультрамодный әйберләр бар күрсәтә аласызмы миңа? Ультрамодныйга нәрсә керә икән ул? Ну менә сезнең буенча нәрсә ул? Минем буенча 15-16 яшьлек егет булса, э, оверсайз футбол. Әйдәгез карыйк.
Киңрәк штаннар.
Әйдәгез, киңрәк штан. Вот сез барысын да уже беләсез. Например, коричневый тесләре бар, бүтән тесләре, башка тесләре бар. Матур. Оверсайз футболкалар атматмамы. Матур карар.
Качествосы да әйбәт моның.

Тора мотор. Да, мотор ул менә приталенный әле. Сез үзегез генәме монда? Әйе, үзем алып кайтам, үзем сатам. Монополист. Да, монополист. Почти. Әйдәгез, хатын-кызларга да нәрсә күрсәтәкләр. Күлмәкләр, мотор карагыз әле монда. Монда ничек инде милли визиткасы да бар. Минем түбәтәем хәзер монда. Чык. Тик. Көр, мотор бит, да? Инде көзгегә мотор кәчтүм. Э, бер кәчтүм генә алдың да башың авыртмаячак чөнки шул кәчтүм белән җөрисең э, көз буе кыш буе аннары менә бу матур карагыз әле монда алтыннар тапканнар менә шулай әйтсәң скром, скромныйрак була инде бу шулай Матур, матур. Киенергә була. Ну, болар Казаннан ераграк инде, әлбәттә инде монда киенергә э, урыннары булырга тиеш. Киемен алмасаң, бер банка солений аласың. Ә юк, бу бит гөмбә. Хәзер мин монда түбәтәй алам кем юк. Ярар, киттек. Симс. Гөмбәсе ничә сум тора икән? Гөмбә ничә сум?

Классик та бар монда. Молодцы, молодцы. Здравствуйте. Молодцы Шермешән халыклары. Менә киндерәләр, матур итеп киндерәләр үзләренең ханын. Әле монда музыка да бар, бөтен настроение да бар. Карагыз әле нинди матур күлмәк. Матур бу тоже. Не аши, короче. Коллабыз шермешінде. Дуслар, героебыз белән танышырга вакыт җитте. Мин шундый көтәм инде. Ул үзе блогер, үзе җырчы, Чирмешәннең йөзек кашы. Равил Закиров!
Так хорошо этот мине шулай яхшы иттереп караучыларга представили, ничек атларча представили. Так, димиттегез, әйме, без Чирмешәндә самый топовый стилист Чирмешәндә. Когда ничек килеп җиттегез монда? Шундый юл рәхәт булды. Кызлар йоклады, мин әлбәттә инде йокламадым. Чөнки анда водитель, навигатор миндә иде. Монда әле юллар, юллар ясыйлар бит әле, платка да бар. Э, платка э, булмасы өчен миңа водитель булдымы? Ондамы? Э, йокларга бирмәде. Сез үзегез кайсы яктан?
Үзем Буадан.
Буадан. Буа!
Уй, каланың башы тегеге. Буа мишәре. Буда чирмешән мишәре. Ике мишәр, ике мишәр очрашты, димәк. Менә болай булачак! Ике мишәр! Равиль, син шундый актив, шундый позитив. Әйт әле, син менә Чирмешәннең нинди якларын яратасың?
Беренчедән табигатен.
Табигате бик матур. Әйе. Икенчедән кешеләрен. Кешеләре дә шундый елмайчан. Әйе, әйе.
Бөтенесе түгел. Ну бар. Һәм мин өченчедән үземнең авылымны а, яратасың.
Әйе. Безнең бит инде стилист авылда проекты. Менә без э, хәзер яшьләр кая киенә икән, ничек яши икән районнарда. Менә сездә кая яшьләр күбрәк киенә? Э, мин мин Киемнәрне күбрәк алам хәзерге вакытта Казанда эшләр буенча йөргәчәйме? Ә элек мәктәптә укыганда, монда Есправны яшәгәндә без менә бу район үзәгендә киенә идек. Менә Каравансарайда, тагын аста базарлар бар. Шунда киенә идек. Хәзерге тенденцияләрне мин белмим кая киенәләр. Аны апалардан сорарга кирәктер. Аны сорыйбыз инде.
Ә менә хәзер бит инде күбесе маркетплейсларда киенә. Менә алар популярмы мы монда? Күбрәк кеше хәзерге вакытта популярлашкан Озон белән ВБда киенәләр дип уйлыйм мин. Менә кереп сорасагыз, алар сезгә нәкъ шул ук җавапны бирә. Хәзерге вакытта кибетләр әкертен генә ябылып бара, убыток, тегесе, монсы. В общем, бүген репортаж кызык булачак. Карап торасың. Ярар.
Дусты, безнең экспериментны башлап җибәрергә инде вакыт җитте. Әзерме син? Әлбәттә!
Әйдә, киттек!
Синең образың бүген каян алдың син үзеңә?
Казаннан. Казаннан.
Менә шушы сәүдә үзәгендә, хәзер менә шушы павильонга кердек инде. Монда күбесе киенә үзең дидең. Менә

Э, футболкаларны хәзергесе вакытта футболкаларны язусыларга тырышам прям просто язусыз әйе э, просто не базовый әгәр язу бик матур гына булса күңелемә чак туры килә торган булса может аларда менә бу нормаль менә бу карале бөтен полуларны җыйдың инде син ярар ә монда полы юк Тукта, кара, менә синең э, нинди ни, э, син яратасың поло һәм күзең нәрсәгә төшә, бөтен әйберләр поло иде. Аны менә шуңа игътибар ит, чөнки менә хәзер аннары гардеробыңа керсәң, поло күптер синең ул гардеробта. Юк. Ни, нишләп ул шулай ята, э, шулай була, чөнки менә кеше ә, бер аңласа, ул миңа килешә һәм кибеткә кергәннән соң син ә, Хаман сайын полга э, игътибарыңны бирәсең. Безнең бит инде максат сиңа эксперимент, сине үзең битенчә күрсәтергә үз үзеңә. Да, конечно, давайте. Менә әйдә хәзер игътибар ит шундый әйберләргә, нәрсә вообще карамас идең? Нәрсә карамас идем? Әйе. Беләсеңме, мин хәзер тертеп күрсәтсәң менә э, карамас идем. Аха. Менә менә карамас идем. Аха. Менә мондый, менә мондый пестрый әйберләр карамас идем.

Әйе, ну, матуррак күренә. Матный, матный, да?
Ну, әйе, матный да дип атала э, вот. мөмкин.
Менә, менә бик матур костюм. Мин шуны тоже күрдем, әйе.
Менә бу костюмны спортка да киеп була, монда классик рубашка белән дә киеп була. Міне, Ні, істин, істин. Это не чек. А?
Это как? Міне классический.
Это как? Мен что-то башында Міне э, классический.
рубашка белән моны с- э, Әйе, бергә менә. булам бутап. Бу бит, әйе, бу бит инде чын спортлап түгел, а, спортка бара торган гына әйбер. Менә монда классик рубашка киясең дә, ак төсле, Моторлансын. матур була.
Эксперимент итәбезме? Давай, Әйдә. мне уже интересно. Размеры бармы моның?

Чыкты. Рауил, ничек үзеңне хис итәсең? Әйдә, үз хисләрең белән нәрсә бүлеш?
Беләсезме? Беренчедән әйме, беренчедән. Безнең районда да менә шулай матур киенеп була. Беренче хис әйме. Безнең менә шул сәүдә үзәгендә дә матур киемнәр табып була. Син үзең үзеңә ошыйсыңмы? Әлбәттә.
Бу бит инде теге э, русча әйткәндә со вкусом алынган әйберләр, әйеме? Мин менә бу эшләгән инде.
Әйе, Исмаил эшләгән. Әйдәгез аларга лайк куйгар шуның өчен. Молодец! Исмаил лайк эшләгән, этот нормально эшләгән булып чыга. Мин бу киемне киеп чыгар идем. Э, урамга киеп чыгар идем. Э, менә бирәйин дип бәйрәмгә барсам киеп чыгар идем. Прям этот нәрсәләп әйтәсем килә бу киемне төрле җирдә киеп була җиңел рәхәт кидің чыгып китте дусларың янында да можно понтоваться име аннан соң инде зуррак кешеләр янында да матур дип әйтергә була вот миңа ошады миңа бер түгел
менә миңа беләсеңме мин гомердә дә алмас дип менә мондый аяк кием менә сез кигезеп карадыгыз әйеме бүтән үзлектән карадым да кара бу миңа килешә икән бу аяк киемәйме Бой кимия килешә икән, ник алмаска? Хәзер сез әйтегез, бу модада дип әйме, самбо. Сездә без самый модный аяк кием хәзер. Ә ничек аңларга була?
Бездә каян аны карарга кирәк? Менә ул модадамы, юкмы? Без аны ничек белә алабыз? Менә хәзер кеше модада каян белеп буламы? Аны сез уйлап чыгарасызмы? Аны сез тренд ясыйсызмы? Безгә каян белергә? Обычный чирмешән халкына Каян белергә, нәрсә мода, нәрсә юк икәнен? Минем телеграм каналыма язып аласыз.
Бөтен яңалыкны белеп торасыз.
Ну, э, гомумән инде э, аның турында стилистлар да әйтә. Э, сез барыбер утырасыз социаль челтәрләрдә дә, шунда да карап була. Менә андый әйберләр ул бик анализ итәргә кирәк инде, аннары беленә. Менә шушы бу елны шушы модада була, бу елны шушы модада. Бу Adidas ну аяк киемнәре, ул берничә сезон уже безнең яныбызга килә һәм әле безнең белән калачак та. Хәзер алсаң үзеңә син трендта буласың. Ярар, икенче җәй бу трендта булыр дип уйлыйсызмы? Әйтәм бит, икенче җәйдә тагын берничә җәйләр алар була, чөнки алар Хәзер бигрәк тә популярлаштыра, күбрәк тә күбрәк оборотларын җыя башлый гына. Мин үземә алганда, беләсезме, классик э, аяк кием алам, э, зуррак кроссовкилар алам. Менә шундый низкий э, кроссовкилар беренче тапкыр киеп Ә барадым. хәзер мин Мин сиңа- ашый. Мин сиңа хәзер әйтәм бер әйбер, хәзер сезгә дә тамашачылар. Менә зур подошвалы аяк киемнәр, алар хәзер китә башлый. Ә менә шундый нәзек подошвалар киемнәре, алар гомумән популярлаштырып күбрәк тә булачак. Аңлашылды.
Менә шундый. Китте икенче образга? Икенче, о, киттек.
Молодец. Дуслар, безнең икенче образыбыз әзер. Равил Закиров, карагыз әле, нинди официаль. Равил, ничек үзеңне Хис итәсең, ничек сиңа эксперимент бу бит спорт әйбеннән алынган? Әйе, мин уйламан идем. Менә бу спортны менә бу классика белән кушып булырга дип уйламаган идем. Ничек матур килеп чыкты, әйеме? Әйе, ә төсләре нинди, нинди менә голубая рубашка, нинди матур төс төсенә килде. Әйе, Бу образ белән мәктәпкә дә барып була, әйме? Бу образ белән театрга да, театрга, концертка да, ашка да. Ашка да. Анда анда төбәтәй беләбез кая алырга. Әйе. Аннары рәисебез янына барып та була. Әйе, чакырса кунакка. Чакырмый бит әле тиз генә. Әгәр чакыра калса, әйме? Обязательно порядке менеп барабыз, чакыра калса. Әйе. Кайбер чакларда эпатажныйрак булырга тиешсең син. Мин эздим шундый.
Менә мин скоро э, чыгып китәм гастрольләргә, миңа бер образ кирәк. Табып бирегез, зинһар, хаман башында йөртәм, Хәзер без- таба алмыйм. Без сиңа хәзер аны күрсәтәбез. Аннары син үз фикереңне әйтәсең. Кайнап килдек син. Әзерме?
Кайнап килдек җи.
Әйтмим әле башта.
Ярар.
Мин Киттек. әзер.
Менә бик универсаль образ килеп чыкты әле. Үзегезнең фикерләрегезне комментарида язырга онытмагыз. Миңа бик ошады.
Ошады? Әлбәттә, миңа бик ошады. Ә хәзер безнең тагын да эксперимент була. Син бит сәхнә кешесе. Дуслар, без әзер, Рауил әзер. Без шушы чыгарылыш өчен, Рауил өчен Шушы образны алып килдек. Равиль, менә шушы образда син үзеңне э, күз алдыңа китерәсеңме? Сәхнәдәме?
Әйе, сәхнәдә.
Беләсеңме, э, сәхнәгә бик барып җитмәсә дә бу образ, әмма, әмма менә артистлар арасында әмма берәр светский вечеринкаларга бик тә киеп барып, шундый теге э, үзенә күрә бер үзенчәлекле кием. Мондый киемне әмма э, Көч кирәк, эчеңдәге рух кирәк, мондый киемне Чирмешән буйлап киеп йөрер өчен, әйеме? Ә менә шәһәрдә Казанда име җырлый-җырлый киеп йөри идем. Моны аңларлар иде без татар эстрадасы. Күрерләр иде, ого, бу бит Равил Закиров килә, карагыз әле ничек матур киенгән. Моны бит Исмаил киендергән диячәкләр. Молодец, хәзер җырла, җырла хәзер.

Әмма күңел тели җырларга, сәхнәгә күңел тели. Менә. Ансызсы күренеп тора. Дуслар, языгыз, ничек сезгә безнең образларыбыз, ничек сезгә Равилнең яңа хиты? Комментарийларда иң яхшы комментарийны без Равил белән сайлап алабыз һәм Равил нәрсә бүләк бирә? Җыр тамырка тамырка җырлап бирә сезнең өчен. Равил, бу беренче татар косметикасы бренды. Сине сиңа шуны бүләк итәбез. Рәхәтләнеп кулланын. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт, бик зур. Чирмешән районына килгәнегез өчен, безнең районны танытканыгыз өчен, әйме, матур образларыгыз өчен, Исмаил, син үз эшеңдә, әйме, ну профи инде, ну нишләтәсең бит инде. Профи менә, профи. Ә, Мин алга таба Казанга килсәм яме? Миңа килеп китәр яме? Кунакка кереп чыгар миңа. Минем гардеробны раскламлы итеп чыгар яме? Ярар. Вот. Ә бүгенгесе көндә ә, миңа ошады. Сезгә алдагы эшегездә уңышлар Идел журналы. Исмаил сиңа

Киләсе очрашуларга җитәрдер могаен. Пока-пока!